Nā, ko Edward Te Moana o Ngāi Tūhoe, he kaiako i Te Kura Takawaenga o Tauranga, kua whakawhiwhia ki te 10,000 tāra i a ASB. Ko ia te kaiwhiwhi i te tohu Good as Gold, ā, nā te kura me ngā mātua o wāna ākonga ia i tautapa mō wāna mahi nui whakaharahara ki te hāpai i te kapa haka i te kura. Nā, kei te hono mai Edward Te Moana ināianei atu i Whakatū, i te rohe i tua i Te Kura Takawaenga o Tauranga, ki roto o te mana kura tahi. Ed, tēnā koe, whai wā ki a mātou o Te Ao Mārama. Tuatahi ake, pēhea te tū o tō kapa i roto i te whakataetae?
Oh, me kī, i tutuki pai tā rātou tū, i wana te tū, I Taurana Moana te tū nā reira i heke mai nā tauira mai te ātamira, harikoa ana rātou kua oti nā mahi ka taea rātou te tākaro ināianei.
Ka pai, ka pai. He maha ngā kapa haka o ngā kura kua ārahina e koe, he aha wāu kōrero āki ki a rātou kia puta ai te ihi me te wehi? Ā, me kī, Ā, nā te mea i whakaako aku pakeke ki ahau ēnei taona, ā, nā reira ko tētahi mea e pū ana ki taku ngākau, ā, ko te kōrero e kīa nei, ā, me noho whakaiti, me noho puku. Nā reira, koirā tētahi, ā, akoranga kua mau i ahau, ā, me te mea hoki Um, e kaingākau ana ahau ki nā, nā tauira Māori i roto i nā kura auraki, ā, i nā kura tuarua hoki, nā reira, ā, mai, mai tērā āhuatana ka pupū ake te, nā mahi a Rēhia ki roto i ahau ki te whakakuro i a rātou. Āe, āe.
Nō reira, he hanga momo o tētahi kaihaka kounga nei te tū, pakeke mai tamaiti mai. He, he rerekē rānei?
Ā, ko taku pāpā tētahi, ā, i whakaako ki ahau, nā, ngā mahi o te mau rākau, ngā mahi karakia, ā, ko taku kui a Turuhira Hare tērā, ā, i whakaako ngā tika, ngā te reo, ā, mēnā ngā kawa o Tūhoe ake, ā, me taku pāpā hoki a Rikirani Gage, ā, nā reira, mai wērā akoranga, Ā, ka taea ahau te whakaputa ki te tohatoha i wērā akoranga ki waku tauira mai i roto o te rohe o Tauranga tae atu ki te wā kāinga, ki Whakatāne, ki Ruatoki hoki. Āe, āe.
Ed, he kaihaka koe o te whānau a Apanui Te Matatini i tōna wā. Ā, ehara koe i te tauhou ki tēnei mea te, te eke panuku. Engari, pēhea ki te taha matekiri, ki te kore e eke, ki te tūranga toa?
Oh, me kī, āe, he, he āhua uaua te me kī, ā, ki te mahi nā mahi i roto i te rōpū pakeke, ā, me te whakahoki, ā, me te whakaako i nā pakeke hoki. Ā, ā, nā reira, ko nā tamariki pea, ā, he, he āhua māmā ake ki te whakaako tamariki ki nā pakeke, ēngari, ā, i roto i taku kapa, me kī, ā, He mahana akoranga kei roto, ā, ki te hoki ki te kāinga, kia purea e ngā hau a Tāwhirimātea, ā, ki te mau ki ngā tikana, ki te tū hoki o tōku iwi, o ōku iwi hoki, a Tūhoe me Te Whānau-a-Apanui. Ū, ū. Nā, kia hoki atu ki tō tohu, nā, ASB, ka aha koe me te moni kua riro ki a koe? Ā,
i tēnei rā tonu i pātai mai ētahi o aku whanauna, Ā, kei hea te moni? Engari, ā, ko taku hoa pūmau, taku, me kī te rangatira, ā, me kī, koia taku tuara, taku manawa, ā, e hāpai nei nā mahi, ā, i roto i waku rōpū, te maha o nā rōpū, te whakapaepae kanohi, te whakapae i nā makawe, Āe, ko Terina tērā e āwhina i ahau, ā, nā reira, ā, me hararei māua, ā, ahakoa, kenepeākea ka haere māua ki Rarotonga, ā, engari, ā, ko tēnei taona, he taona mō, mō tā, mō waku tamariki, ā, kātahi anō au ka, ka hoko wētahi taona mō rātou, ā, nā te mea ko tēnei moni, Nō mātou katoa. Kātahi te tangata arohanui ko koe Ed. Tēnā koe kāre ārika nei te mihi ki a koe me me tēnei tohu otirā ki tō kura hoki. Noho ra mai.
Kia ora.